Go. Mae yn ei trydydd flwyddyn eleni a mae'n mynd o nerth i nerth. Mae 'da ni 35 o bobl ifanc ar y cwrs eleni a nifer fawr o gwynebau newydd sy'n hyfryd. Felly mae'r cwrs yn cael ei redeg gan trac, a mudiad i ddatblygu cerddoriaeth gwerin yng Nghymru yw trac, a ni'n neud lot o waith ieuenctid ond hefyd i ni'n gweithio gyda um, cerddorion proffesiynol hefyd, a'r nod yw codi ymwybyddiaeth am gerddoriaeth um, gwerin Cymreig yng Nghymru ac yn rhyngwladol hefyd. Mae yna chwech o diwtoriaid arbennig iawn gyda ni eleni. Gwilym Bowen Rees, Gwenan Gibbard, Patrick Grimes, Jordan Price Williams, Dan Laurent a Bethan Williams Jones.
Fi ydy'r tiwtor canu gwerin yn gwerin gollgo eleni. A mae gen i griw bach yn dysgu caneuon efo fi ac hefyd yn dysgu tipyn bach am arddull a steil canu gwerin Cymraeg a Chymreig. Mae o'n jyst yn dod yn lot o hwyl ac mae pawb yn gallu uniaethu efo'i gilydd yn gerddorol ac yn gymdeithasol a mae... ia, mae pawb yn teimlo 'di ymlacio, neud ffrindiau newydd a creu Cerddoriaeth hyfryd.
Patrick Grimes dw i, a flwyddyn yma mhrif swydd i ydy cyfarwyddo y band mawr. Da ni wastad 'di cyd chwarae i raddau ar y cyrsiau yma, ond blwyddyn yma da ni 'di trio neud o'n rhan mwy allweddol o'r peth, a band ydy'r gair bwysig, ddim cerddorfa mohono fo.
Mae Glan Llŷn yn lle gwych i gael cwrs fel hyn i bobl ifanc dwi'n meddwl. Mae'r adnoddau sydd yma yn arbennig, mae 'na weithgareddau amrywiol i'r bobl ifanc i wneud ar wahân i gerddoriaeth, os ydyn nhw 'di cael yy wel 'di cael digon am ryw 'chydig bach ar y canu a'r gerddoriaeth maen nhw'n gallu 'neud rhywbeth hollol wahanol cyn dod yn ôl eto at y canu. Hapus iawn i weld bod lot 'di dod nôl o flwyddyn dwethaf. Yy so ma' nhw... fi'n cael gweld nhw'n datblygu pob blwyddyn yy so ma' hwnna'n lyfli cael gweld a ma' hefyd yn hyfryd gweld pobl yn cymryd diddordeb yy sy rioed 'di dawnsio yn eu fywydau nhw. Dwi'n caru Gwern Gwallgo achos dwi'n gallu neud fy hoff ddiddordeb gyda pobl yr un oedran â fi, sydd jyst yn rili hwyl. Yy, fy enw i di Ifan Rhys a dwi'n chwarae gitar. Mae Gweren Gwallgo 'di bod yn lot o hwyl i fi. I ni newydd dod o'r Noson Lawen a ma'r bobl ifanc 'di cynnal noson Anhygoel. Pob blwyddyn dwi'n edrych ymlaen i'r noson yma a eleni mae'r safon jyst wedi bod yn wych. Fi ffili credu uh, bod wedi cael amser i, i gyfansoddi a trefnu'r gerddoriaeth yma o gwmpas y rhaglen llawn sydd gyda nhw to be.
Dwi'n mwynhau dod yma i weld pobl efo'r un sort of diddordebau a

Yy does dim lot o bobl sy'n chware yy cello yn yy cerddoriaeth traddodiadol yn Prydain o gwbl so yym a ma'r ma' ma'r kids yn jyst mor anhygol a talentog.
Dwi'n hoffi Gwern Gwalch oherwydd mae'n wych. Dyna gyd sydd rhaid dweud.